Kwed nyuto ni bal ma mac kelo tye ka rwenyo lim mapol tutwal tung kumalo me Uganda. Wacako kampani Barkara pien gikweda tye ka nyuto ni district ma i Northern Uganda cocok abicel tye ka leading i lok me mac ma poto atura ma tye ka wano dano, tye ka neko dano, tye ka balo jami. Ka ineno i district acel acel, icito i sub-county acel acel, inongo. ada ni mac obalo cam i poto kabir milion mo co apar. Icito i district moni, inongo ni bel ma nongo pud tye i poto kabir wang mogo milion apar. Yen mukongo keken ma dano opito ma nongo ka cakke kiyubo odoko bao bilion acel, kom mogo i kom District acel acel mac aye tye ka wango ne ento i kare ma cek eni ma nongo i oro eni ni gine i lwok icene ma nongo kibalo ma nyuto ni mwaka ki mwaka wan orwenyo ci niang adi i kom jami ma wan watye ka yubo ne ni wek okony kwo wa wacul ki lutino i school wacel kede i ot yat wacamu kede mac tye ka balo ne o pien Dano ki latic ki mac i yo ma atata, mogo tiyo ki cwiny marac, mogo timo pien pe ngeyo ngo adwogi ma mac ma en ecwinyo-ni okelo ngo. Kelo bal mapol ata. Wek wakatti, en tim dong tye i nyima, awobe ki anyira pyeraryo ma guyubba me nongo ngec eni, pwony eni peya tek, ma wabidiro nino abic ma bor codo kine caa aboro aboro nino acel acel nongo olo cabit acel i nge ongec ma ebicimine i kin gang ma bikonyo dano kit me gwoke ki mac. Ladit nyo oc ecako pwonyo dano ki i acwili kit me lweny ki mac, ento pe ebigik i acwili ken. Ebikato woko wa i West Nile, i Moyo, ki kabedo mukene mapat ma tye i tung kumalo me Uganda kany. Districts tye i Northern Uganda kany abor, monochori sub-region, ki lango, wabicito i West Nile, wabicito i Eastern ki pwony acel ni ento wacok ki gang eno gukato ki nge pwony eni ci wukony community neno jami ma dano tye ka tiyo ne ma kelo mac kilwongo ni fire hazards wucak miyo dano tam eni rac eni rac eni rac ma kong wadwoko cen. Mac ma dong kikelo wiye ma tye ka wano dano, balo jami pa dano, lonyo tye ka a ki i cingwa pien ni watye ka tic ki mac. Ci an abipwonyowu, an pwony ma dong kipwonyowu-ni, wiye wiye dong romo gamo iwa lokke bene. Ka apenyowu obedo cani ni wun wucito waco dano ni mac rac, ka ngera openyi ni mac-ci obedo ngo, in igamo ningo? An nya nono Geoffrey, Mac ma giwaco ni mac-ci, mac iye tye dwong, ma wan dano eni pol, mac ma giwaco ni mac-ci wan dano pe wayubo, pien watye ki mac macalo mac ma kine mukene watiyo ki macbok ma wacwinyo acwinya i teng gang ci bedo ka lyel. Enoni ka obino, ka ineno obino omako ot, enoni wang neko dano. Ki dong mac, electricity, ma tye bene calo dano tye ka tic kwede, ma dano weng ngeyo ni mac. Ma electricity ka in tye ka tic kwede, uh, electricity tye dano, tye, tye gin maber. Uh, rac pa electricity ka iporo ki berne, berne dit loyo racce. Racce tye acel keken, ee, balo abala, ento berne tye inongo ni watiyo kwede me charging cim, watiyo kwede me tedo dek, watiyo kwede me, me lighting, me alyela eno, me security light, Watiyo kwede i yo mapol, i yo mapol madwong ata. Wan dano aye omyero wange kit me tic ki mac. Pien ka in itiyo kwede, ka electricity in itye ka tic kwede, itye tic kwede i yo mapor porre, ebinongo ni bukelo pek. Wek wan tyen wati, wabino watye ka nongo training, watye ka mito nen ni myero ka ineno wacito i community, wanen yo me konyo lwak ki i kin gang. An Nyao Pele Francis,

ci dong konyo dano ka ce mac oguro wiye i ot. Ka ce mac otukke i otel calo pa kaka anyero, in itye kunnu, ikonyo dano i yo ango wek dano pe kak? Ka mac otukke i ot madit-ti, muryeko wiya ki dano iye, me acel, omyero awac ki dano ni myero pe ngat mo otim gin mo ma keto kwone i ka marac, calo lenge ki i wang ot nyo ryeko cero malo i wi ot. Me aryo,